Stop. You are right there. You causing the idiot. Eh? I'm hotter than fire. I know say man no dey gree say don tire for sex o man wetin go when dey worse na when you and the girl make mouth una don do sex chat

You no wan gree say you don tire. I know say when my don tire, women ma tell una our style. When my don tire go dey bring useless style. Na so me I wan get make man for Port Harcourt. I do pa pa pa. I don tire. I no know how I wan take tell am. If I tell am na this I fuck up. I I then the girl look me.

I dey craze. Na so dem take strand una. Yeah. And you dey do video since. Ah shit man. Yeah, you don come back to your usual. Na so life be. Yeah. Pull line, pull line, may e last.

no be two o na one to enter the village na the last one go see him mama come go hug am baba this one just go come collect something. from your guy to me to you in a way na so like be what goes around correct baba lis ten to me NYC. I wan beg una. no be everything dey dey hey akosi no be everything dey dey buy for traffic o oh. my guy go buy dog dog o oh, dog for traffic two years now dog never back na we carry the dog go vet last week friday You know say the veterinary tell us say the dog na deaf and dumb. That might be the Bible. One of my guy don buy gold, gold. Why you go buy gold for traffic? Gold o. Oh. They tell us say eighty-two karat, eighty-two karat dey. Ah, listen to me. All those people they sell for traffic, eh, they get, get master plan. As they follow your pride, then they look traffic light. As e dey red, they go calm. As e go yellow, dem say oga oya bring money, bring money, bring money. Na fake o. As you dey pay, e don show green. Dem say oga dey go light don show. You don move. One of my guy buy gold. As e dey go na the guy wey sell am for na dey follow am. No where na where rain dey fall o. It's my life and I be the check, cause my nobody be shit, I tell na why dem ban money hey as I see I remember the joke dey hear oh, all those matter na why EFCC dey ban spray public spray one girl when he borrow her friend wig one point four million naira wig come come gravity As dem dey total two hundred, she come dey pick money. Na im one girl pick her wig. Ask me how much the girl pick. Ask me. Make una just ask me na. Sixty-two k. Na im dem thief wig of one point. Now club don finish, the girl sit down for outside, I just dey hear.

France president. I be not be France president. Okay, France, Nigeria, Nigeria and France. I bet may not be like say they lie for you. Who you really be? Okay, after don't worry, after party day we no dey go anywhere. Hello, are you France, Nigerian's president?

yes no be lie so now today after party instead of make we dey drive comot mm -mm, we dey here we dey here we ball here if i support say i if i no support say nay the i have it so we ball here oh sunny crew god bless you now

please i dey respect una i no fit come your office come dey distract you na my office una una come na my office abeg. na be this. jesus ooo. i'm sorry i'm sorry.

What horrible? Now you know me can. Take my number. Take my number. You dey fuck up. Ah, I'm really sorry. See you at say na NYC. See am here. Yeah. as this guy as this guy serve finish he no make am he say go stress the trouser.

your nothing sweet reach when you and babe dey you dey knack kpa kpa kpa the girl come dey ask you please na what will i do to make you come.

when you dey go house just laugh for no reason your wife go come ask you this one you are driving and you are laughing you go say you will not understand because this joke now if i get the wife go talk the joke you come laugh your wife go come ask you why abeg no laugh here no laugh here but i fit give you another side to laugh the joke i swear your wife must laugh as you dey laugh you come laugh your wife

Just look for the wetin the youth dey look for, develop am. They go bring the money. Everybody get money o. Oh. You know why? Let me explain to you. Wetin make all these uh, people when they sell organic cream, uh, uh, those people when they sell vagina tightening soap, what's their name?

make it different so if una there for two days una no fit go house Everyone can Yes. be preaching love. do it I'm differently preach of love. I'm a war. I'm a fight. Lead the way. I'm in the lead the world. way lead the way now you see the problem now do it differently you will get your money differently na so e just be alright that is why all these people wey dey sell vaginal tightening cream

I want am abi. No be about tey o, I get commander wey don tey dey here, dey collect one night. You go double am. No, so Sonny, you know why I dey talk this thing?

Tope pounds. They use that. Commander go dey ask some some celebrity go dey ask me the soccer the level wey baba if na music I dey na me be Burna Boy. You don't know. You don't know why it's going on. Anyway, I go dey travel. Only me go dey drive me and my DJ. I go dey fire. Pa, pa. I go reach Ore. People go dey follow me dey snap. I go buy Tico Tico Tico yesterday.

see everybody you see as all of us dey this room now you know say here na room na me dey put sonic room you know say as all of us dey here now if all of us become star space go still dey up for another star why you go dey hinder another person light now. All right, now I want to do this and I drop the mic. Uh, but before I drop the mic, I want to do something for my friend, my brother.

You know why one person no dey do convoy? Hello, Pastor. Baba, convoy better pass more na for manage back. That is why I like helping people. But the people go dey ask me, you like com- carrying people along? Yes. I've got it to a level. See my men dey here, House of the Soccer are here, DJ Kese is here, Perkins is here. We go go club now, I go drink two million. As they dey bring the bill, they go tell me say, my boy don pay. Who I help now don dey help me. Mama, they see and they see me, they see me, they see me. So right about now, I want to do this. Like I said, this is the maiden edition and we have this mammoth crowd. The only thing that can grow this place is gossip. As you dey go back to your house, you go back to meet your friends, gossip to your friends. Make them feel bad that they are not here. So that you see next edition. You see say people go dey lap people.

tomorrow you go dey tell people say na we start sonic room it's called legacy na we start sonic room the first edition we dey there you see na like ah casino alright bro so we're gonna do that we'll put up the light if you are not using a good phone i'm sorry Thank you. But, uh, yeah. Apology accepted? Yes, if you are not using a good phone, listen to me. What's the criteria of not a good phone? If your phone not get touch.

Pick all your valuable before we do this thing. No, no, no, not say here not be worry. Oh, worry boys dey inside here. Oh. Keep quiet. Wait, I know what I dey talk oh. I know what I dey talk. Not everybody when they here come for island oh. Oh. So come come to Cotif Highlander. No, hear am na. Ma give you one gist, one game. They carry am for island. the girl the, the see all these yama wan you no be every boy you see here wear native sorry no you no you no be every guy wey wear native dress well dey island o oh. one guy don carry girl for my club book out lis ten he carry the girl around four the girl don high the girl just say i hope you take care of me

where we dey the guy na idiot instead of me tell am say we are not far from okoko now he say it's twenty minutes to cameroon ah. na me you know na me you know. video wey video wey you know say i no know say both dey send message e get the way you go book boat dem come send you direct sms for your phone

They go dey shout, 200 million going down. Your house strength is going down. Your bed right bed price going down. You get money. E no get o. E dey stay with DJ. E dey stay with DJ. Abi dey stay with who dey stay with DJ? You dey fuck up. Promotion.

na this song so wey play bricklayers for benin no dey use am play ooo oh. if dem buy bread and orobo pepsi mm. ah african china better pass whiskey. so guys

do this light o oh, you go dey talk like this na one one broom na one one broom take dey spoil o oh, one one.